Fil-kampanja niltaqgħu ma' numru kbir ta' pjanti. Minħabba li jikbru weħedhom u m'għandhomx bżonn min jieħu ħsiebhom, insejħulhom pjanti selvaġġi. F'Malta għandna madwar elf speċi differenti ta' pjanti. Dan hu numru pjuttost kbir speċjalment meta tqis li pajjiżna hu żgħir ħafna. Imma qatt għaddielek minn moħħok għala l-pjanti huma differenti minn xulxin? X'inhi r-raġuni li fil-kampanja nsibu pjanti differenti u mhux speċi waħda li tikber kullumkien? Hemm ħafna tweġibiet għal din il-mistoqsija, imma fil-każ ta' Malta, ir-raġuni ewlenija hi li fil-kampanja nsibu ħabitati differenti. Niltaqgħu ngħidu aħna max-xagħri li mad-daqqa t'għajn taħsbu nieqes mill-ħajja. Hemm il-widien minn fejn wara kull maltempata jgħaddi ħafna ilma tax-xita. Insemmu wkoll l-imsaġar, ewlieni fosthom il-buskett, u l-irdumijiet u s-sisien li jagħtu għal fuq il-baħar. F'xi wħud minn dal-ħabitati nsibu ammont tajjeb ta' ħamrija filwaqt li f'oħrajn il-ħamrija tkun nieqsa ħafna. Hemm ħabitati imkennin mir-riħ u hemm oħrajn esposti għar-riħ li f'pajjiżna jonfoħ f'ħafna ġranet matul is-sena. Hemm imbagħad ħabitati li meta tinżel ix-xita l-art tibqa' mxarrba għal ħafna żmien. F'ħabitati oħra l-art malajr terġa' tinxef u tixxotta. Hu minħabba dawn il-varjazzjonijiet li żviluppaw pjanti differenti. Fi kliem ieħor, il-pjanti adattaw lilhom infushom sabiex jikbru f'kondizzjonijiet differenti. U biex pjanta tadatta għal dawn il-kondizzjonijiet, trid ftit jew wisq tibdel il-forma tagħha. Hawnhekk qegħdin f'xatt il-baħar, ħabitat li joffri sfidi kbar biex il-pjanti jikbru fih. L-art hi mielħa għaliex meta r-riħ jonfoħ qawwi, itella' l-mewġ fuq il-blat u jħalli depożiti ta' melħ warajh. Ħamrija m'hawnx, u r-riħ jonfoħ kważi s-sena kollha. Meta tinżel ix-xita, l-ilma ma jidħolx fil-blat, ixarrab il-wiċċ li malajr jerġa' jinxef. Huma kundizzjonijiet mill-aktar ħorox, imma ftit 'il bogħod mill-mewġ tal-baħar jitfaċċaw l-ewwel pjanti tal-art. Waħda minnhom hi x-xorbett. Tikber baxxa mal-art biex tevita kemm jista' jkun ir-riħ. Il-weraq jixbah lil swaba' żgħar. Meta tinżel ix-xita, Tixrob kemm tiflaħ u taħżen l-ilma żejjed fil-weraq tagħha biex iserviha għal żmien ta' nixfa. Viċin ix-xorbett tikber ukoll l-Almeridja tal-blat, li wkoll iżżomm baxxa mal-art biex tevita r-riħ. Iżda l-Almeridja ma taħżinx ilma fil-weraq. Minflok, tixrob l-ilma mielaħ u tarmi l-melħ minn ġol-weraq biex l-ilma li tkun xorbot jiġi ħelu. Qegħdin issa fix-xagħri. Dan il-habitat jixbah lil xatt il-baħar għax bħalu magħmul mill-blat. Imma fil-ħofor hawn xi ftit tal-ħamrija. U peress li m'għadniex viċin il-baħar, l-art ma fihiex melħ. Iżda għadhom jeżistu l-problemi tan-nixfa peress li l-blat ftit li xejn jixrob ilma. U l-ftit ilma li jixrob il-wiċċ malajr inixfuh ir-riħ u x-xemx qawwija. Imma l-pjanti li jikbru fix-xagħri huma adattati għal dawn il-kondizzjonijiet. Is-sagħtar hija pjanta tipika tax-xagħri. Ma togħliex 'il fuq imma tikber f'forma ta' ballun baxxa mal-art biex ir-riħ ma jaħkimhiex. U tikber f'folta biex tkompli tnaqqas l-impatt tar-riħ u r-raġġi tax-xemx. Barra minn dan, għandha weraq iebes u rqiq biex l-ilma lu jkun hemm ġo fih ma jevaporax. U hemm ħaġa oħra wkoll. Il-weraq għandu riħa tfuħ li tiġi miż-żejt li hemm ġo fih. Dan iż-żejt ikompli jnaqqas mill-evaporazzjoni. U b'dawn l-addattamenti, is-satar jibqa' ħaj tul is-sajf u wara l-ewwel xita jkompli jikber u jħaddar. Mill-beraħ tax-xagħri mmorru għall-kenn tal-imsaġar. Is-siġar iżommu l-arja friska u d-dell jgħin biex l-art ma tinxifx. F'dan il-habitat il-pjanti ta' taħt is-siġar għandhom kundizzjonijiet aktar tajbin biex jikbru. Imma jekk il-friegħi tas-siġar joħorqu d-dell li jżomm l-arja friska u l-art iktar umda, fl-istess ħin jgħattu d-dawl tax-xemx li hu tant meħtieġ biex il-pjanti jipproduċu l-ikel tagħhom. Imma n-natura għandha soluzzjoni għal kollox. Il-pjanti li jikbru fid-dell bħal ħannewija li qiegħda tikber mal-ġnub tal-mogħdija, ikollhom weraq kbir biex jaqbdu kemm jista' jkun dawl għall-produzzjoni tal-ikel L-aħdar tagħhom ikun aktar skur minn ta' pjanti oħra u dan ukoll jgħin lill-weraq biex jaqbad aktar dawl. Il-garni hi pjanta oħra b'weraq kbir li tikber fid-dell. Kif għedna, werqa kbira tuża d-dawl b'aktar effiċjenza, imma għandha l-iżvantaġġ li f'xita qawwija tista' titqatta' bit-toqol tal-ilma li jinġabar fuqha. Imma dan ma jiġrix għaliex il-werqa tal-garni għandha forma ta' vleġġa li tispiċċa maqsuma min-naħa ta' wara. B'hekk, l-ilma jiżżerżaq lejn in-nofs fi speċi ta' gandott u jaqa' minn fuq il-werqa mill-qasma ta' wara. Dawn huma biss ftit eżempji ta' adattamenti fil-pjanti. Hemm ħafna aktar x'tista' tiskopri. Oħroġ fil-kampanja u ieqaf osserva. Saqsi lilek innifsek, 'Għaliex dil-pjanta għandha x-xewk, jew għaliex dis-siġra għandha l-weraq abjad minn taħt? Imbagħad, fittex it-tweġibiet fil-kotba jew fuq l-internet, u kompli idħol